Кәрим Тинчурин театр оркестрына яңа сулыш өреп җибәргән кеше ул. Моңа өстәп композитор, виолончелист һәм Нәҗип Җиһанов исемендәге Казан дәүләт консерваториясендә педагог, сүзебез Ильяс Камал турында. Яшь булса да, эшләгән эшләре байтак. Үз вакытында Санкт-Петербургтан Казанга күченеп, милли сәнгать өлкәсендә хезмәт куя. Шәхесләр сәхифәсендә. Кәрим Тинчурин театры оркестры җитәкчесе, баш дирижер, композитор Ильяс Камал турында сөйләрбез.
Тыйнак, артык сүз әйтмәс, кыяфәте белән дә, үз-үзен тотышы белән дә чын интеллигент кеше ул Ильяс Камал. Тыштан бик тыйнак күренсә дә, эчендә энергия, дәрт.

Үз вакытында татар үзешчән хорында танышканнар. Туган әнисенең корсагында йөргәндә, көн дә курайда уйнады иде. Шуннан тугач та, җылый башласа, курайда уйнасаң, шып итеп туктала да тыңланып тора. Шундый музыкаль булып туды да инде ул. Балалар бакчасында булганда ук әти-әнисе Ильяс Камалга фортепиано алып бирә, алты яшьтән музыка мәктәбенә йөртәләр. Виолончельне да үзләштерә ул. Төрле конкурсларда катнаша башлый. Ә инде Сара Садыкова исемендәге конкурста җиңгәч, аны Казан музыка көллиятендә укытучы Лариса Маслова күреп, башкалага чакыра. Унбиш яшендә Ильяс Камал бөтен гаиләсе белән Казанга күченә. Ул үзе ранимый инде, анда Петербургта авыр буладыр яңа, чөнки ул балачактан ук татар телле, татар мөхитле дип әйтимме, татар җанлы иде ул. Аңа бик кыен и анда. Казанга кайтса, ачылып китәдер и, минем туган җирем дип йөридер и ул, рәхәтләнеп татарча сөйләшеп. Безнең өйдә Шундый закон шикелле, безнең дәүләт теле татар теле иде һәрвакыт һәм без бары тик татарча гына сөйләшә идек. Безнең татар оешмалары, татар җәмгыятьләре күп кенә иде һәм алар уздырган мәдәни чараларда һәрвакыт катнаша идек. Минем хыял иде татарлар шәһәренә килергә, татарча, татар мөхитенә чынлап торып керергә. Санкт-Петербургта яшәгәндә үк Ильяс Камал үзешчән ансамбльләр өчен аранжировкалар ясый башлый. Композиторлыкка беренче адымнары була бу. Казан консерваториясенең ике бүлегенә, композиция, йә виолончельгә укырга керергә имтихан тапшыра. Ул вакыттагы консерватория ректоры Рубин Абдуллин шулай ук имтиханнарны да үзе утырды һәм, ничек әйтим, закон буенча, Андый мөмкинлек юк иде ул вакытта, ике бүлектә бюджетта укуы буенча инде. Әмма миңа шундый мөмкинлек бирделәр, икесендә дә укырга. Ул студент вакытта да инде шундый ачык сүз студент иде, гел тырыша иде, бөтен менә нинди тәҗрибәләр, нинди үтенечләр куя укытучы, ул аны тырыша эшләргә. Музыкага. Ачык кеше һәм бик зур энергияле кеше. Ильяс Камал тынгысыз кеше, ул һәрвакыт яңалыкка омтыла. Консерваториянең өченче курсында ук филармониядә лекторий бүлегендә эшли башлый. 2020 нче елда Безнең җыр иҗат лабораториясенең музыкаль җитәкчесе һәм дирижеры була. Күпсанлы көйләр яза, Ля Примавера оркестрында икенче дирижер, ә Тинчурин театры оркестрын, Егерме җиде яшендә җитәкли. Ильяскамалны Тинчурин театрына 2019 нчы елда Таҗи Гыйззәт һәм Җәүдәт Фәйзинең Башмагым әсәрен сәхнәләштергәндә чакыралар. Джаз стилендә, мюзикл форматында кую планы була. Ильяскамал, аранжировка ясаучы һәм эшкәртүче. Театрда дирижер юк иде ул вакытта һәм. Шуны үземә үк алып барырга тәкъдим иттеләр һәм үзем язгач та музыкасын белә идем бит инде. Шулай итеп, бу спектакльне без сәхнәгә чыгардык. Болгар музыкантлары белән, ул вакытта монда җиде-сигез кеше эшли иде әле. Һәм инде яңа сезоннан мине эшкә чакырдылар официаль рәвештә. Шул ук елны мин ассистентураны тәмамлый идем консерваториядә. Ә минем диплом эше буларак минем Такташ операсы барды. Шуны куйганда да үзем җитәкчелек иттем оркестр белән. Шушы ук Тинчурин театрында без эшләп чыктык. Шундый иҗади көчле кеше безнең коллективка кергән. Ул безне ныклата, үзенең артыннан безне тарта, көч бирә. Шул вакыттан, Ильяс килгән вакыттан күп спектакльләрдә катнашабыз. Оркестр белән бизәкләү, бизәлеше спектакльнең, ул спектакльнең дәрәҗәсен дә күтәрә. Ник дисәң, анда инде безнең күпме кораллар, нинди генә кораллар юк, утыздан артык кеше инде оркестрда. Бик матур, Ильяс үзе дә яза әле, көйләр яза спектакльләргә һәм инде бик матур спектакльләр чыга. Ул төрле әйбергә алына, аларның оркестры үзе дә үзенчәлекле оркестр, чөнки бөтен жанрда эшли. Ул джаз кирәкме, классика кирәкме анда, попса. Кыса кирәк бит, бөтенесендә дә эшли ул. Һәм безнең артистларның һәрберсе белән җырлап чыктылар дисәң дә була. Ә бит артистлар артистлар бит, алар драма артистлары. Аларны бит әле оркестр белән җырларга өйрәтергә дә кирәк.
Тинчурин театры оркестры Илгиз Зәйниевның Полиционер спектаклендә катнаша да әле. Әлеге җырлы-биюле музыкаль комедиянең композиторы һәм дирижеры да, Ильяс Камал. Ильяс шул хәтлек үзенең профессиясенә тугры кеше, шул хәтлек ул батыр җанлы, шул хәтлек ул теге эшне яратып эшли, һәрвакытта да җиренә җиткереп эшли. Ул хәтта сценарийлар да яза. Менә шушы концертка да, бүгенге концертка да сценарийны ул үзе язды. Аның түземлегенә дә сокланам, аның талантына да сокланам, ул бик талантлы кеше бит.
Ильяс-Камал җитәкчелегендәге Тинчурин театры оркестры күп җирдә чыгыш ясый. Алар арасында, Татар дәүләт филармониясе, Сәйдәшев исемендәге зур концерт залы, Кабан күле буе, Болгарда, Ачык һавада, Кара пулат спектаклен уйнау аерым игътибарга лаек. Кара пулатны уйныйбыз төнлә, кырда. Ул бит бик авыр хәл музыкантлар өчен. Ә аның оркестры бөтен нәрсәне булдыра. Еш кына гади тамашачы менә уйлый бит инде, менә клип, көй бар, ничектер оркестр уйный. Ә ул оркестрга бит менә шул бер җырны гына булса да, аны бит эшкәртергә кирәк. Оркестровкасын ясарга, аранжировкасын. Ул бик катлаулы эш, ул бик озак эш. Һәм менә. 99 процент бетлек процедураларны Ильяс үзенең оркестры өчен үзе эшли. Ул шундый
музыканың иң нечкәлекләрен тоя торган, шундый нечкә күңелле музыкант икәнен күрдем. Аның белән сәхнәдә эшләве ничектер үзенә күрә бер рәхәт. Ул ни, бик шундый лиричный музыкант дип әйтер идем миңа. Ул бик тә шундый тыйнак, бик тә гади, бик тә кешелекле кеше. Аның белән эшләве. Бик тә рәхәт. Менә безнең элеккеге эшче композиторлар Исәк Сәйдәшев, Жиганов, Рөстәм Яхинның дәвамчысы дип әйтергә була инде менә шушы милли лирик яктан. Аның шушы музыкасында да шушындый классика булуына карамастан, шушы татарлыкны ул бик тә кертергә тырыша инде үзенең музыкасына. Әсәрне язырга өйрәтеп булмый диярлек. Ниндидер киңәшләр биреп була башлаучы композиторга, ниндидер Монда техник ысулларны аңлатып була, әмма язырга өйрәтеп булмый. Күңел теләгәнчә яздым һәрвакыт һәм, әлбәттә, татар халык көйләре минем балачактан сеңгән.
Соңгы елларда Ильяс Камал борынгы төрки уен коралы, кылкубыз белән кызыксына. Документларда да сакланган, аның рәсемнәре дә бар архивларда. Ләкин югалган һәм аны ясау осталарының традицияләре югалган, сакланмаган һәм башкару традицияләре дә. Бүген Ильяс Камал Казан дәүләт консерваториясенең татар музыкасы факультетында укучыларны да кыл кубызда уйнау серләренә өйрәтә. Хыяллар күп.
Шуларның берсе менә әле татар классик музыкасындагы шундый сирәк башкарыла торган әсәрләрне җыеп, җыентык яздырырга, аудиоязма формасында инде. Шулай ук аларны нота җыентыгы итеп чыгарырга. Шуннан безнең исәптә тора, менә планда тора, театрдагы иске спектакльләрдән җырларны һәм музыкаль фрагментларны яздырырга.